na why eh no just dey waste your body dey put your pikin for big big school pikin wey wan just start school one year kindergarten five hundred thousand pikin wey go later become dj. wahun wọn wá wá sálọ wá wípé àgbà. dj if na me be you i go off that thing go sit down. All this na former yahoo boys wey no pick o, just carry laptop download music. Thunder fire you. E pain am. MC Casino's Game of Jokes. The very good bad guys. DJ Killer.

see before you pay ashawo this period as you send am money put for narration salary make government collect twenty percent. I don't go love a shower. Hey, I don't go love a shower. Hey, I don't. dj killer this twenty twenty six get make una wise o. Oh. As you dey follow chief, you get honourable, you get sugar daddy, make sure say you get their medical report o. Because all these big men dem dey get big sickness. Yesterday na im dem carry one girl go Abuja na, she dey go prison, sugar daddy die for hotel room. We no know wetin kill am. I don see I photocopy my sugar daddy medical report e to two. In case kasala burst, one for police, one for lawyer. Life na brain o, who dey purge no dey do doggy.

Eze why daughter? All the good good things wey we dey do for Benin girls, na our own na for heaven. And I wan encourage you as a girl, whatever you are going through, as long as you are not pregnant, you are okay. If you dey as a girl, your belle big, as long as no be pikin dey inside, better say na fibroid, you dey okay. See, they no dey use belle oh man oh. If you get belle for any man this period, you go cry pass the pikin. Wise, package yourself. You see all these men, you know say nobody humble reach elderly man wey wan sleep with small girl.

The mic can be big but the battery fit not dey last. Twenty twenty five taught us a lot of lesson. All these girls wey dey say I like prefer elderly men, I prefer elderly men, they are kind.

Dem no be young boy, dem no dey take tramadol, na small small dem dey ride shift o. Small small, no dey ride person papa like say you be dispatch rider. Na small small. You know say who dey die and who dey come na the same thing. You go think say dem dey come, dem dey do um.

Jay or off, you dey tell your boyfriend make he bring spinal. You dey you dey clean plug with fuel. My guy carry him babe go dis go Christmas for village. Since they come back, the boy no dey pick him call. She dey report give me. Where they reach village, bad the way they carry go village. Where men gather wan kill goat.

only you slaughter goat that one no reach say make una set fire as only you kill goat you wan roast am yourself if na you you go pick am again package yourself Boy come visit you, you dey use your knee dey break sugar cane. Some of una eh, to see us back go hard. Boy dey ask you, fine girl, how are you? Say I bam, cultist. My, my, my, my mama asked me, say, when will you look at This year, next year, never. DJ Killer, my sister, in all you do, marry for money.

My sister before you follow honorable all this chief no be every man wey wear wear chief cap get money o. Make you no go use mistake follow Ezemo. Package yourself this year, package. Go to the gym, work on your tummy, you not be honorable. Life na package, you know. Package yourself. And all these boys wey dey quit dey forgive, I no try am this year o. You catch your babe dey shit, e dey tell you say I don know what came over me.

na dj be work pàgbẹ́ o. na why eh no just dey waste your body dey put your pikin for big big school

DJ, if na me be you, I go off that thing, go sit down. All this na former Yahoo boys wey no pick o. Just carry laptop download music. Thunder fire you. Ipena.

Abeg, I no get strength. My hand no good. You go think say your prick big until you jam big toto. I don finger woman, my watch loss. Pretty no get shoulder. na that day i know the meaning of in toto mana calm down i'm not here to rush eh i be troublemaker my ex-girlfriend say she wan naked swear for me carry him big yansh go outside dey rape am now you no know who you go swipe for whether na me or na rapist leave some things for god you dey complain say you no get money to pay house rent yet you have mansion in heaven

I join court through WhatsApp group. You challenge me too much, I off my data. Who am follow na drag anything? Brethren, Benin sweet oh! Okay, first. Now for Benin, I see

Casino one million. Wow. You go give person wey im body complete money. Na handicap dey here. Your conscience, your conscience no dey blame you. Where the person man appoint am? Na senior man there. I, I,

Baba, I think say Port Harcourt rough o until I enter Benin. Port Harcourt na teddy bear. Where Benin dey, una too much. For Benin, where Hausa boys dey court, They no care about an court orientation. They just want come meeting once, go. I see court is for Benin, they waka like this. A leg no good though. He catch me for backyard, they shot. Ah boy, if he move, I go straighten you. If he move, I go fuck you. You go feel straighten me, now your body bend.

As my wife born, I call casino. At that time, I know say casino no be really better person. If you are meeting me for the first time, na me be the only comedian where one hand short, one long. See am by yourself. You get the time why I offend Bros Maleke, he say he go arrest me, they go handcuff me. I ask am, police go need to work new handcuff. How handcuff when you enter the hand? Na Maleke wey I offend come dey beg me say go go go. He wan handcuff who? Brethren, my wife born, I call casino. I say, Cassie, where? My wife don born o. He call me Dan, ne?

I give you this thing and I get the fuck out. Because I know say tomorrow morning now, nah, casino go credit me. I cannot start my year helping person when body complete. Those of on way they do neither bet, take this advice. Nothing wey e bet wey Satan no dey look that copy. Unless Satan allow you win, nobody dey win. I don bet Naira bet 22 players to wear boot come out. Satan tell one to wear slippers just to cut my copy. I don bet there will be red card in this match. First 10 minutes, dem break person leg. I dey happy say na red card. Ref go dey advise am. It's a friendly match. Why are you so rough? Just to cut my copy. Eh? Women, take this advice from me. No be every time man carry you come out, man go peace, man they go peace. Oh. Sometimes we they go check bill. One man don't dey for toilet.

Na e show me bill, one man, two girls. I see bill, three point two million. Na me hold the bill begin shout, no! No! No! No! Brethren, as I hold the bill begin holla. Na im the man call the waitress, waitress, analyse this bill. Na im waitress break down the bill. He say seven Hennessy. He say I can see it here.

Na so I go wedding go follow big men sidan hoping say if dem wan share food dem go pay attention to dat table, hungry wan kill me. Ushers go ask one of dem what can we get for you, di man say we are not hungry and I was dia. I no know wen I ask di man who be we? You go speak for yourself which one be I have come to realize dat some of us dat are Christians some of di prayers we pray is because of poverty.

One time I was to go to Lagos from Port Harcourt to MC a wedding. I miss my flight. I had no choice but to go by road. I no know say no be everybody wey you see inside Sienna wey sit down dey travel. I just dey hear two chance remaining. I say thank God this one go quick full. I follow driver sit down for front. Before I know somebody say he wan go ease himself. He no come back. Conductor bring journey person come say oh where that person wey been dey here now? They say no comot. He tell the guy sit down no worry make I go bring another person. As he comot, another person wan comot, I hold him neck. He say, leave my neck. I say, where you dey go? He say, they pay me to sit down. Oh yeah, sit down now. we left Port Harcourt for Lagos at about 1 a.m. midnight. Lonely road. Driver begin dey share evil testimony give us. Say this road wey we dey pass now. The way dem dey kiki people. I say if dem dey kiki people, wetin we dey do for the road na? The next thing wey I hear, more na some brothers dey for front. Eh? And some of the information wey dem dey share for airline is not necessary. I no see any reason why na when we don dey like thirty thousand feet na when somebody go come stand dey give us information. Please in case of an emergency, there's an exit door there to where? one old man wey sit down with me dey ask me my pikin where dat door lead to i say oga e depends on wetin you do on earth you know say since wey i dey fly plane e get one particular place i never sit down before exit

When wish fly see where I dey sleep na wish go look your boy dey enjoy you. If you shit make I follow you sleep abeg. I came out from Eko hotel that was my first time to use lift. I dey use the thing up down up down ah ah person wey follow me go up as I dey come down he see me inside na him dey ask me come you no dey reach I say I lodge here o. To swim for Eko hotel fifteen thousand one guy go swim he no ask how much as finish na him tie towel go meet the man I'm done they say na fifteen thousand I say my brother come.

E get one particular man I dey find wey dey always follow una governor. I no know wetin be that man problem. Person go hold phone. Na so the only governor wey dey enter gutter. My thing. Hold on, because I no understand. The best state in Nigeria now is Abia State. For Rivers State, we no even know our problem.

lot of things dey happen for this country fake prophets dey their own dey do their own how many of una see that video of where fake prophet dey use one woman her hand dey grow how many of una see that video you know this fake prophet dey get one pattern when dem come up you go hear something like this riba da da da yabe de de de dem come ask one question should i preach or i should prophesy people go say prophesy you come dey hear there is someone here

If una fit go carry children go give Father Christmas for no way. Una see New Year masquerade from East and Land, just few meters away from here, you are afraid of me. But una fit follow no way Father Christmas. That Father Christmas was my friend that work at Federal Airport Authority. E use yaris enter airport come follow back come out come dey do ho ho ho ho ho. You go believed him. Make we change for this state o. Una get bad character. Happy New Year everybody. Please anything you do this year try and use like four turkey to clear away all the problem of last year. Yesterday I just look how I wan take cross over na I just go my friend hotel Elite Hub na I just buy four turkey all those one wey dey get pepper. when be say either water dey comot for your nose or from your eyes because baba wetin our eyes see last year no be small thing o nigeria sure see you know this burna boy song i be common person but my happiness o now This song when they release am it was a sweet song when you start going further in the song the song come dey dey relatable to you you come dey hear everybody get role no mean say your own role now this is the part that belongs to you na me when dey wash my cloth you go come remember say ah you don dey select cloth wey dey go dry cleaner the one wey you dey wash for house.

Everybody dey cook now o. That's why I dey sorry for una for this Benin wey dey build fine dining where is fine. you see everybody, if you call your friend now say baba where you dey say ah I just dey arrange one or two things. Baba this year Nigeria show us shege, responsibility wan kill breadwinner. Na now na I understand say wetin make my father dey carry joko sit down for outside around six o'clock dey wait for moon. Bro! Nigeria! You come dey wonder wetin dey make you dey take care of people wey no like. What is my business with my father-in-law? Do you know that if you no send your father-in-law money for two Christmas, you go withdraw your CF? Oh? Bro, my life too hard oh. Do you know that as a man, you are a disadvantaged species? Now make immediately they all born you, life they lead you one zero. Don't cut your prick.

Nobody wey no fit to make Hola! If you go go marry bad wife, sis, na it be to God be the handicap minus six. You are not coming back from it. As a man, as it stands now, no food for lazy man. But lazy girls full hotel now, they cold, the other shrimps, the other duvet, the other, the other turkey.

One comment for under the comment say, you wey be girl, just dey use your breast dey stingy, na bandit go see suck am. I say, what is all this? Where them day? Gen Z, Gen Z nearly kill Two Face. They want kill Two Face. But I want to say this: Two Face is the most respected musician of all time. Even this, even last year, it was proven. Mo give that man respect. The first song of Two Face, this is how it goes. First ever song where Two Face sing.

He no believe say time go come when somebody go dey house, you go dey your house, they go tell you something, go be like say they stab you with knife. You know say one of our legend for this country posted his 16 year old daughter. He wrote as the caption, my Jesus baby, you must make daddy proud. I see you in the future somebody still go comment under say if you like call am Jesus baby when the time is right she go still collect brick. that is the reason why you suppose respect two face because na so we dey dey broken wetin two face talk when women nearly wan kill am e come be like say women are not happy with our happiness

After production should be now if a company you produce something and you no give am out what is it called in economics economic demurrage na be prostate cancer benin una too sell so everybody all dey sleep with each other for this benin new year new me una go see fok o.

This our governor wey everybody dey disrespect for Instagram, that man no be small, see Okpebholo na dangerous man o, Okpebholo, see that man wey dey shout you cannot sand me, if you sand me, out of me and you, one go dey ground, the body go That is the direct ancestor of Okpebholo.

Na me be the first married man wey dey regret im marriage because my wife I no dey see am use. Bro, if you born girl thank your God o, no go born boy o. You know say I carry my pikin name go Ailala. Pikin wey I born no dey allow me see my wife breast use. E get when my boy pikin suck my wife breast reach, I no know when I ask my wife, baby do you know this boy before? Because e come be like say na my wife ex. Wetin be this? My wife go dey suck, wetin be this? My wife, this boy too suck breast. This same boy can eat my pikin him name na Joshua na ogwo kill am my pikin too eat o sir efes no be joke o my pikin finish children food finish adult food Me wey be adult, yesterday I enter house I dey ask my wife which food dey, dem say na only cerelac remain. Me wey be adult na I tell my wife say make ulcer no kill me, make cerelac for me. Baba na I eat children food, I come dey behave like small pikin for my house, I come dey tell my wife by three AM say I don want to sleep.

She is just three years, I no sure say that girl know say na me born am because the way e go see Casino, e go shout daddy. E go see Edo pikin, e go shout daddy. The boy, the dau- my daughter never know say na me born am. But unto say that they stress us for us, that's why I carry am go school. Na I carry this girl go school o, dem come tell me say school fees na five hundred thousand. I no vex na I pay five hundred thousand. I reach their school ma go pick my pikin, I put ear for gate wetin I dey hear na im be you are a very good player. So I dey pay money make my pikin dey play. Nothing pain me the woman come dey say she has not started school o, she is in play school. for five hundred thousand how much i take finish unibe na me just come tell the woman say for me to pay five hundred thousand naira na be say my pikin go move from play school to nysc

Na man you be. I like this leader. You know say na only Destiny Bagua do bachelor's eve for second wife? Di statement make am. How you go do bachelor's eve for second wife? Who are you? You are a dabush kabash. Di unbeatable. But na man you be, na man you be. Wetin I take love this man eh, na the way he take love him two wives equally. Mo na clap for am, e no easy. Baba, how you take do am? Only one wife wey I get. Na yesterday na I ask my wife, who are you? Baba, this Nigeria now you can't survive with one work. That na why this place where I get this hall, they get hotel. Monday Okpebholo now e get hype men no mind dem no mind dem Edo is what? Governor wey dey work for community. Edo is Una no what? thank governor. Stop Edo is what? Shining e get hype men one pastor for my area now e don open chemist If he pray for you make your headache heal, e no heal, he go buy paracetamol for you. The guy no wan stress himself. One hospital sef for Okoro Minan don get mortuary. Dem treat you, you die, dem still hold you. You no fit take their money go anywhere. That na why you don find out say even schools now, church dey dey. So you cannot survive. That na why all the ashawo wey dey here, this is write it down. This will help you in 2026. Ashawo, please write it down. You cannot be an ashawo and you say you no sabi massage. Who are you? They goes together. That na why you see say Harrison now

If you go strippers club for abroad eh, no matter how you take love God reach, you go fall in love. Stripper, you go see stripper go just yellow, stripper body go just neat. Na im dey go do strippers club for upper, normal yo. For the first time, they come tell us say stripper dey come from Morocco. Na him stripper pull shirt o. I come dey see inch and mark for stripper belle. If una wan clap, una go come clap, na so e be o.

Leader look for money for stripper no be burial. This one you dey find five five naira. Oh stripper. Leader if you see this money ma die. I'm a stripper. I will strip for you tonight. You think say even if casino dey see this money e go strip. This casino na ozu o. When P-square never quarrel, he no fit carry them. Now wey dem don quarrel, wey e be say he go carry them with three thousand. Na this casino, he can take advantage of people situation. Na so he go bring two face last year when Natasha dey give am problem.

Dem no dey joke with who don fall o. Now may I explain stripper for you for See how dem take dey spray stripper for Abuja DJ play for me See the stripper yansh Abuja big boy Work, work, work, work, work, work. To me, I be work, work, work, work, work, work. You see me? Stop! I no wan too dey spray the money make e no be like say I no see my money. See strip and yansh for Abuja. Na they don spray am, they don comot. No time, they don dey already dey hit mic for me, no time. See how they take dey spray stripper for no man you upper. DJ play. Wait, you get any Omagbe song? Song wey relate to burial? Because first,

Evil spirit, leave this body. Evil spirit no dey strike go say, I'm going. no be aduawa dey go give my uncle wish, dem no give am feather join. My uncle come dey trek go Kovu. Who make am join wish so na use motor kill am. What God cannot do. See stripper.

Dem go come dey turn round the stripper like say na dead body. First, re- reduce am, DJ stop. You go come dey osas osas make we turn back. This girl don born. This girl don born. Don... Bring her down. Wetin dey paid me? Who the money dey with? Why suppose spray money go dey shout? Hey, this one get appendix o. Now they wan spray the stripper. DJ play.

Papa! I hear dey look many of una na. Na so una dey set una new year resolution. New year, new me. That's why they need to ban crossover night for Nigeria. One guy wey sit down with me for church yesterday na so the guy dey cry say God if I fit enter 2026 I will not go back to who I used to be. The guy dey cry as 12 sharp.

From that time till now, Osato never enter house. Osato just dey cross over from one hotel to another. Ashawo no be work o, na management yo. Sister dey use am collect. Hola! And I no get issue with una o. Na the boys me get issue. Benin men, no! As everybody dey cross over yesterday dey praise God, Benin men just dey house dey order hooks. Dey order ashawo nah you ordering ashawo no be my business o you dey order ashawo come your house you still dey use church as landmark to describe your house wetin we dey hear na watch o e dey call ashawo o hello ashawo you don reach winners eh your bend pass that catholic church wait for me for that sign board wey dem draw pastor chris eh baba All this men, no and girls this period dey gain am. Wetin we men yoko dey do now, Benin girls dey just dey post who dem no know before dey write thanks for today. Dey just go tiktok see one fine boy post am for status thanks for today baby you made my day. Na so Osato take post one boy, e no know say the boy don die last week. Where dem dey? Now police dey look for Osato where you see Osaun? Baba! The one wey still reign for the now Sir as dey see you see John Best now as woman see you Benin girl just see you e go just know say you get money e go just tire you Anything she ask you you go give am One girl she no ask question out of everybody for Benin she go tell me she tell me with two hundred and fifty thousand last month na this morning she dey complain give me say she regret ever telling me now now to untell me obo say make e bring five hundred thousand. One man pikin. Since morning he dey beg me make I borrow am money to take untell me with die here baby I love you. Hey! Baba, Benin girls too gay now this period oh. The other one Benin girl from Benin to Lagos na. She say no, she no fit use road. She say na fly she wan use. Chief send the girl 500,000 to and fro. Na this morning we hear say the girl Osato get accident for Ore. Na we go meet am. How? Shey you say na flight you wan use? Fear Benin girl o, she no deny o. He say na flight dey use na, the aeroplane fall. Ah ah. Wey the aeroplane na, he say dem don tow am comot. Baba,

You know wetin u dey hear? Three people just come outside dem dey talk who is a doctor here? Who is a doctor here? For dog o! Three people just come outside one say um um a doctor Jamestown Vectinary Hospital New York a vectinarian another one don come outside my name is Kate Henshaw a vectinarian Jamestown Vectinary Hospital for for dog o! Before you know dem do some paramedics activities make the dog stay alive before dem carry am go hospital.

Ah! But where you for take know say we men for Nigeria we no like each other? That one na for oyibo o. You know say if this two men just dey here like this, one just vomit, for the other one to ask am say what's the issue? Is there any problem? He go just jump, baba na how far na? The only thing wey we care about this country na erection. Imagine say this guy now just dey talk say ah ah sorry na if one man now just dey talk say ah I dey quick come o I no dey three people from back go just come outside wey no be doctor wey no be conductor wey just waka go say eh you dey quick come you don try dirty water and mango seed and another thing wey I no like wey dem dey do for Benin here Nah this is casino game of jokes first of all mona help me clap for casino yeah for putting me on his platform for the first time yeah e no easy eh only say he lodge all the other comedians for better hotel hotel wey he lodge me if I lock door TV go off if I on shower the room go dey shock yeah I was saying this, I say the only thing wey I don observe for Nigerian comedians na if casino come na you go see am say e go dey acknowledge CEOs you go say that's the CEO John Base that's the CEO e go dey acknowledge CEOs but sir e get some CEOs for this country wey no dey acknowledge and the thing dey vex me how many of una know say people wey get mortuary dem be CEO now come your imagine say dem dey recognize those set of people as the man just enter wetin you dey hear na.